Thianbia ti in a ṭawl i tiah kan ti. Cu tikah cun ti zeidah a si ti a bang fian putnak cu Pathian bia khamnak kong thawngṭha Baibal bia paohpaoh ti he tahchunh hika ning te a chim ning te i zumh le cohlan i kholhtu kha a rak chim duhmi si cu tikah cun hika zawn ah hin hnok kapat draw yi a phit a ti maw hnok kapat draw a simi yi a phit a ṭawl te ti thlarau tu cu kha ka va kal lai nan sa bawm tu thlarau ka van fial lai nan sin a ra lai amah nih cun nan theih lo man theihter hna lai i keimah Jesuh kong han chim hna lai ti a ti Mi tampi nih thlarau thlarau kan ti tung i Jesuh kong kan chim lem lomi thlarau hna si sual khan cun thlarau hmaan lo a si. Jesuh kong lengmang kha chim lai, Jesuh sinah kan hruai lai, Jesuh idolnak a felnak kan dawtnak kong lengmang kha a kan chim fiangtu khi thlarau. Ti Pathian bia chim ning tein na theih na zumh i Thiang Thlarau nih fianternak a van in pek tikah cun zungzal nunnak na co lai timi kha si ni ka dimu kha piangthar a Bible ca khin cun a piangthar ti ngai kan hmu lo na ane hnu ah khin pei khat bawi Jesuh an tlaih tlangbawi pawl nih Jesuh hi hi tluk i mipi a si zung hna va tla u an ti la cu lio ah cun tlaih dingah mi an kal a va kal min cun Jesuh bia chim cuam lo khan ngai an ngai nan hong kir la tlai lo ziak nan tlaih lo e kha bantuk a ka chim a tha mi a bia nung mi tlaih phung ka si lo tlaih ngam ding zong ka si lo an ti pathian bia a ngai mi hna cu amah tlaitu ding a kal mi hmanh kha Amah Jesuh bia Pathian bia tu nih an thinlung a rak tlaih deuh hna. Amen. Nikadimu za nih va fuhmi sinherin pakhat Bawi hruaitu pakhat simi pa mi theih lo karte Jesuh a fuhmi cu Jesuh nih a bia rak chim rak chim Jesuh bia nih a tlaih tikah cun ziahdah nan tlaih lo an ti tikah cu ti an chim lio ah cun e nan nih zong an hlen cang hna mu an ti cu lio ah Nikadumu kha a dir ve i Sinhedrin member pakhat si ve mi pa nih kha kawi le hna kan phung ning te hin mi sual kan phawt kan tlaih kan khih tikah a bia ṭha ti kan theih ve i a tuahsermi kan theih i A palh bak timi tette pahnih kan tlaih hnu lawngah dawhawh sual phawt si tawn kha. Jesuh a bia chimmi zong kan ngai ve lo, nan ngai lo, a tuahmi zong nan thei lo, cu bu ahcun na fatlai u kan ti ngam lai. Tiah Jesuh lei tangin Nikodemu nih bia chim. Jesuh a thi a ruak lak lio ah khan hika ruak latu pa nih a lak lio ah hin cuka cun Nikodemu zong nih a zulh ve i Arimathea Joseph kha Nicodemus nih cun zipui pawng zakhat hrawng hrang ai put i Jesuh ruak ah a va toi. Pathian bian a tlaih cangmi hna nunnak thlarau ngei cangmi cu Pathian lei an ṭang zeitluk buaipainak ṭihphan thinphannak um zongah Pathian na tlaih hna kha Pathian bia ning te kha nan ti a dongh tiang a thih hnu tiang zong ah a va ṭangmi pa nih kha dumu kha si ti le thlarau in hrin a fiang lo a hal ṭhan hal nolh chim nolh dok mawrawt ah cun thiang thlarau nih fiang pup in a van tlaih tikah cun Jesuh minung ai cang timi te kan hmu zum zeidah kan zum lai zum lei ka pitlawm te van fianter hrim si i hi pa zawn ah na tawinak kan chim ko lai in zohan pakhat a mekul le khua khua cun Tipil petu Johan nih tipil ing ding a rak cuahmah le zohhmanh u khi vulei sual a kalpitu Pathian tu fa khi tiah a rak ti. I Jesuh zumh ti tikah a Jesuh nih cutin vailam ah a thi le tual le mithum a tho ṭhan an ti le ti ṭuk tak i theih ve le zumh ve kha a si. Kan nih kan zumhnak a kheng lo. Hika hin zumh kan timi cu kha bantuk zumh kha cu hi Satan khuachia zong nih Jesuh kan zumh ve le Satan ṭih tuk le thir nan tuk cu a timi te ka si kha ti zumh ah khan Khrihfa tam ai zami kan um nunnak a nei lo ṭhawnnak a nei lo hmual a nei lo duhnak a nei lo ai lawm kho lo ṭha cang kho hlei lo mu i kha i ka zawn a zumhnak kan timi te hin Jesuh nih vulei sual phurtu a ti. Vulei sual kan timi kha zohhmanh u khi Sailo pa sual a phurtu Bawi Jesuh Pathian tu fate khi tipiling ding na ra ciamah ve tipiling ve cu hnu ah cun kha kan sualnak a phurmi te cu vailam damnak zumh peng poah hin cun kan khiang lo kai tel ve keimah ca a si timi ai tel hnuah keimah sual Sailopa sual a phurh i dai lam ah va khet chih cu Sailopa sual cu thlan ah va phum rih Sailopa sual cu thlan le phum hnuah khan a sual kha kaltak in Jesuh kha thlarau minung in a tho ṭhan timi te sa e cuka zawn ah cun tihin ha sia cun a fian khawh lak hnga dingah

kai cuahmah lio ah kai herh le tuk na zo sai lo nu le zo le nungak dong ngai ka rak si cu sei me na zam na ka ti le o upa pipi pastor pipi si zong ah kha cu i pathian nih ngandamnak a kan pek mi ruang i duhnak chuak mi si le sei ko si pathian duh ning ti tu kan hman ding kha biapi mi si lai te a zei ko si ah ti ka pathian dawtnak kan hman i zumnak hi pathian fa kan sin hu lawng ah ka ho Kha bantuk sualnak zong kan tei te la cu mah le mah nai sum tengah cun na zudin sum mi kha cu zudin nolh tikah a zual la na kuak sum zong na zuk nolh tikah a let in a tam kho cu ca cu na kan tei piak tu tak tak cama sin ra mi thiang thlarau hi si amen e hai ka zor ma kan cang lai Kan sualnak cu zet thlaphor cu zet riamruam keimah sailopa sual hmanh tam ko nan nih cio zong zeizat nan sual cio maw ka vialte kha a phawh tikah zeizat dah phawh i zeizat dah a nganh ta sam za le pathum a hme pathum ah hin Bawipa Pathian nih ka sualnak vialte a ka ngaihthiam i ka zawtnak vialte damter tiah ti kan sual a phurh mi a dihlak te na phurh dih a pel ti hmanh a ngan lo a dihlak ten ai ken le va phurh dih mi ti mi kha ti kan kan hmu a si ah teh kha kan hika zawn te hi keimah lila zong ka pian tham hnu hmanh ah hin pei tampi ka fian lo i ka buai lengmang mi si le a buai mi rum ve rila a biapi tuk ti ka ruah caah tu zan ah ti ka van chim deuh nak si te ti ka nan fian ah hin cun zang a dam tuk a fian lo ah cun re thei ziam he ti ka si ne ma ziam he kan upi ka pasal kan khrihfa upa he zia upa hna si ka piang thar ti le dangah a sia za kan zo ah a tlan tin tung lo me Kanmah le kanmah kan van zoh ṭhan ziam hi ka thin ṭung ne lo hme. Khakha tu zan ah fianter kan timhmi si Pathian ka tak in. E kha zei sualnak dah kor sualnak kan van ṭhen lai e. Eden duhmi Eden dum sual Eden sual original sin kan ti mi mo a cheu nih cun Adam sual ti zong an ti ko la ka ka pakhat ah chia ko si cun kan mah pumpak cio i a lang rih lomi kan thinlung chung te kan ruah kan tuah kan tar i kan palhmi sual hi tampi um ve thinlung sual kha kan tim tuahmi sual timi a lek i mi nan hmuh cangmi firnak tleinak phobbiannak maw phunphun in a um lai mi va thahnak zudin seinak kha vialte kha tuahmi sual zong si la tuah lo sual zong ka na van i huap si i ka na dihlak a cung lei vialte hitin ka chen i kha kutthirnak taw te ka van tuah ta rih la i ka pathian bia na chimmi hi kan sualnak a phur Jesuh nih a phur i vai lamah khenh si a sia timi hi i Eden dumi original kan sualnak a hrampi kha si ti a zum mi pak in kutthlir tu a si zung ning cio in zeihmanh zong poi lo mu ka ka thir kan duh caah cu pasarih hrawng hram in nan thlir i kha ka lawm si ahcun kha ka si lo kan thinlung i lang rih lo mi kan sual thin pe kan thinlung kan ruah hnuah pei kan patuah mo cu a hrampi sin i kan thinlung sualnak tu kha a phurmi si ti zummi bang kut thlir ve rih seh thinlung sual kan um lo heh kan lungsual cu an um lo si le he kan van tuah taktak mi thinlung tham cun kan ruah sawsawh mi tham cu a lang rih lo le